Selamat datai ke channel Ibang Bukit Sememek nama aku meh ke mskolil siko admin Ibang Bukit Sememek enggau mega aku ke meri selamat lemai ngagai kita semua ngagai bala aya ibu ake enggau ini pelua din aram begulai enggau aku meh ke mskolil aku bisi ngaga cherita pemedo baru diberi nama ensera entu ngibur rumah aku ke nusi baka ni jalai cherita ensera entu ngibur rumah tu aram. Begulai enggau aku kelemai tu. Bisi siku nembiak mit udu mega main lebuh maya lemai hari lalu pukul lima setengah lemai. Iya main begulai enggau kaban sama ramau enggau umur iya. Sida tu sida tu benung bemain embu dia meh kaban laki si siku iya enda sengaja nyipak embu ke lalu kuat datai ke tama kedai rumah orang nadai bisi orang ke diau ba dalam rumah dia. Nama sida tiga tu Loren, Patrick enggau Nick. Siapa nyipak bup datai tama kedau rumah orang? jaku tudan Nick. Ukai aku nyipak bup tadi. Abis nya siapa nyipak bup tadi? Nya nya Lauren nyipak bup tua tadi datai ke tama kedau rumah orang. Ambi bup nya ambi bup nya Lauren. Nama aku ngambi bup nya ukai ku siko aja main bup. Seduai pam bisi main bup meh. Anang lak aku siko aja ngambi bup. Aram meh seduai nuan nikah ngambi bup. Nama nuan takut enggau hantu pia? Lauren jaku tudah Nick. Patrick pun Patrick pun bejaku baka tu. Pelaba aku, Lauren nya siyu takut enggau hantu. Dia meh Lauren nyaut sida Patrick enggau Nick tu. Ukai aku takut enggau hantu. Laban kitai tadi sama nyimpak buah datai ke cermin nyau pecah. Nama jaku Nama jaku tudah Patrick enggai Lauren? Aku enggai dibai nuan betemu enggau ke ngempu rumah tu legi. Aku pun sama enggai betemu enggau ke ngempu rumah tu legi, jaku tudah Nick enggau Patrick. Kitai semina ngambi bua aja. Udah tu, udah nya lagi pansut barui rumah tang ba dini bua tu tadi, jaku tudah Lauren. Kada bisi antu peda rumah tu, kenu ke Patrick. Anak munyi jaku baka nya, nadai bisi antu peda rumah tu. Aku ke pensut ari rumah tu dulu, Loren. Menu nek ke nguji pensut ari rumah nya sekali lalu ujan banga amai, ujan lemai enggau munyi guntur sekali. Anang guai munyi pintu patas ti mesti orang bedalau rumah tu. Lapa lapa enggau nuan takut riak ke jaku tudah Lauren aram aram niki ke atas dulu ngambi bua tua jaku Nick aku ngai aku ngai enggau nuan Lauren endun oh endun oh endun oh endun oh endun nama ga nuan kediri aja oh endun oh endun nama ga nuan kediri aja. Undon, undon, undon, nama ngaga nuan ke diri nuan aja ditu? Nya buh tua Loren ambi amat meh, meh, eh, Loren. Nya buh tua. Nya buh tua Loren, meh nya, meh, meh, meh, buh nya. Nya ku Pilan meh, meh, nya, nya buh semeh kaki nuan nya. Buh nya pesa semeh kaki nuan nya. Nya buh, buh tua Loren, nama ganti nya? Ya meh nya, ya meh nya, ambi ka buh tua nya. Jaku tudah Patrick, sekali inuk bediri pecermin pelua peru sekali inuk bediri pecermin pelua rumah nya. Malik ke belakang sida Nick enggau Patrick lalu ngau ke Lauren. Lauren pan enda tekenyit. Sekali inuk sekali inuk bediri pecermin pelua. Rumah pia. Lalu melek ke belakang sida nunjung iya mik ngapi ti lu ngau ke Loren. Loren, Loren, ina enggau ke mensia enda antu antu antu inu na jaku tudah seduai mik ngapi tu. Antu pia inu na tadi jaku tudah Loren nambah mik sida ti laban pecai rumah lalu ngelaban ke hari ke menu ujan bangat.